lwendo lwo vha lulapfu lwo vha lulapfu lwendo sa fundwi ya ralo u ranga phanḓa ṱhoṱha i tshi ḓa nda dzungudza u vha mufandilani ri a vusa nṋe ndi furotenda wa gavi khou vha ṱanganedza kha youtube channel yanga vho ṱanganedza kha tshiteṅwa tsha literature review with rotenda rosetta wahagavi hune hafha ri ḓo vha ri tshi khou sedza maṅwalwa ri ḓo vha ri tshi khou sedza bugu dzo yaho nga u fhambanana hu nga vha bugu dza nganea bugu dza vhurendi unga dovha wa kana bugu dza ḓirama kana nganeapfufhi lune hafhu ndi ḓo vha ndi tshi khou kona u vha na vhupfhiwa ho yaho nga u fhambanana zwi tshi kwama maṅwalo enea. Nda dovha futhi nda kona u bvisela khagala zwine muṅwali a khou lingedza u amba zwone zwine kha musi vhone vha nga vha vha sa zwi pfhesesi vha tshi ḓa huṅwe nga maanḓa hezwi zwi kwama kha sia ḽa vhurendi so nṋe na vhone kha ri ṱangana henefha tshifhinga tshoṱhe vha gude zwinzhi vha ḓivhe zwinzhi nga vhuṅwali na vhaṅwali khathihi na maṅwalo ane vha ri ṅwalela one. So kha ḓuvha ḽa ṋamusi ndi kho ḓo ri lavhelese vhurendi ndi na tshirendo tshine ndo tshi fara hetshi tshirendo tsho ḓowelea nga maanḓa vhunzhi ha vhathu vha tshi ḓivha ndi tshirendo tshine ro aluwa ngatsho na vho mihasho vho aluwa ngatsho ndi vhanzhi vhane vha tshi ḓivha hetshi tshirendo ndi tshirendo tsho ṅwalwaho nga vho Z Mutsila vho Z Mutsila ndi muṋe wa havha vhane vha vhidzwa upfhi vho Ndivhuwo Mutsila vho Ndivhuwo Mutsila ndi havhaḽani vhane vha tamba matambya o fhambananaho vha ḓo vha humbula hafhaḽa kha muvhango vha tshi pfhi vho Albert Mukwevho vha ḓo vha humbula ngeini kha Land of uh, Giyani Land of Blood vho actor na haningei na kha zwiṅwe zwiṱori zwo yaho nga u fhambanana zwino kha ri nambe ri dzhene khaḽo tshirendo tshine ndavha natsho hafhanoni tshi vhidzwa upfhi Ramaremisa zwine nda ḓo ita tsho tou thoma ndi ḓo vhala tshirendo tshoṱhe tsha fhela nda vhuya nda ḓa nda vha ndi tshi khou kona u pakulula na u vha bvisela khagala uri muṅwali a tshi ri afha a tshi amba izwi o vha a tshi khou amba uri mini. Vha ḓo ḓiphina nga maanḓa Ramaremisa nga vha ntsheṱele ṋanga vho Nyamofe ndi yo lidza tshikona thononda. ngauri arali zwi zwone zwa uri Mathiboga ra ma remisa u yo dzhena luwaname pa pa ndi lufhalafhala lu lila tshivhungululu lu vhidza vhambedzi dzi thavhani tsho swika hafha maḓaḽiana u dzhena vhukoma luwaname ahee mahwasane u a vhanga. Ahee! Mahosane u a vhanga u ri vhukoma vhu dzheni mpuna ḽigegise o beba vhatuka. Koka! Koka! Ndi tshigidi tsha thilivhali migodini ya Gondeni. Ni vha litshe vharonga vha ḓo fhela nga dzi nda mishashani. U a i pfa na muṱula gole i divhitha mukumbani, khosi ndi Ramaremisa. Ramaremisa nga Z Mutsila. Khezwo kha ri ṋambe ri ri dzhene khaḽo ri tshi khou sedza kha tshitanza tsha u thoma kha mutaladzi wonoyu wo tou thoma thoma ri khou pfha muṅwali a tshi ri nga vha ntsheṱele ṋanga vho Nyamofhe. Nga iṅwe nḓila hafha muṅwali u khou amba na vho Nyamofhe uri kha vha ntsheṱele ṋanga nga vha ntsheṱele ṋanga. A tshi isa phanḓa muṅwali a ri, ndi yo lidza tshikona thononda. Roṱhe ri a zwi ḓivha zwa uri kanzhi kha vhavenḓa hu tshi lidzwa tshikona ndi musi hu tshi khou xiswa mativha kana hu tshi khou fhelekedzwa mativha o xaho na u ḓadzwa ha mativha kana tshikona tshiḽa tsha u ladza shango. Zwino hafhanoni muṅwali uri ndi yo lidza tshikona thononda a tshi tsela fhasi a ri ngauri, ngauri arali zwi zwone zwa uri mativhoga ra ma remisa u yo dzhena luwanani ri khou kona u wana zwa uri hafha fhethu hoyu muṅwali u kho ṱoḓa u lidza tshikona tsha u ita mini. Nga iṅwe nḓila hafha muṅwali u khou sumbedza uri ene u kho ḓo lidza tshikona tsha u ḓadza mativha Eneo mativha ane hoyu muṅwali a khou amba nga hao kana u ya nga nḓivho ine muṅwali o vha nayo ndi ya uri hu tea u dzhena Ramaremisa. Zwino muṅwali u khou sumbedza uri ene u khou ṱoḓa ṋanga ya uri a ṱuwe a nge o lidza tshikona tsha u ḓadza mativha hu tshi khou dzhena Ramaremisa tshiduloni tsha vhuhosi. vha tshi ḓo zwi sedza hu pfhi Ramaremisa u yo dzhena lwana. Arali ra amba nga ha Lwaname roṱhe ri a zwi ḓivha lwa Lwaname lwa Bothugwana ha Tshivhasa miḓi ya vhathu ya vhuya sala yo dzula ndi vhuhosi ha ha Tshivhase hovhu hune rine ra kho amba ngaho hafhanoni kana hune muṅwali a khou amba nga haho kha hetshi tshirendo fhaa. Ndi lufhalafhala lu lila tshivhungululu lu vhidza vhambedzi dzi thavhani zwi amba zwori vhambedzi vha vha vha khou vhidziwa nga lufhalafhala uri vha vha ḓe vha vhone zwine zwa kho itea zwi kwama vhuhosi hovhu ha tshivhasa. Vha ḓo zwi humbula uri vhambedzi ndi vhangona vhambedzi a si vhathihi na masingo vhambedzi ndi vhangona. ndi vhane vha vhidzwa upfhi ndi vhone vho no tangiwa kugala vha ḽa venḓa fhedzi a ri nga ḓo dzhena khaḽo heḽo ri kho dzhena nga maanḓa kha vhurendi. Zwino kha tshitanza tsha vhuvhili ri khou pfha hu tshi pfhi tsho swika hafha maḓaḽiana u dzhena vhukoma ha lwanami zwi amba zwori hu no pfhi maḓaḽiana vho ḓo dzhena vhukoma hafha lwanami hezwi o ḓo dzhena vhukoma ra pfha muṅwali a tshi ri ahee mahwasane wa vhanga. Mahwasa ane wa vhanga uri vhukuma vhu dzheni muponi a ḽigegise dzo beba vhathu nga iṅwe nḓila yo no pfhi mahwasani u kho hana hoyunoni a no pfhi maḓaḽiana a tshi dzhena vhukoma nga uri ha muvhali kana ha weli kha vhana vha ḽigegise. Mahwasane u kho imelela vhana vha ḽigegise uri vhe iwe ni songo tenda. hu tshi dzhena hoyu maḓaḽiana vhukoma ngauri maḓaḽiana a si wa ha tshivhasa kana a si ṅwana wa ḽigegise a nga vha wa tshivhasa fhedzi a si ṅwana wa ḽigegise a si ṅwana wa ḽigegise. Ri tshi sedza ḓivhazwakale ri kho wana zwa uri hoyunoni o no pfhi ḽigegise tshivhase, ane hoyu Ligegise o vha a ṅwana wa Luvhengo, Luvhengo o vha a ṅwana wa Vho Mukhesi, Mukhesi ndi ṅwana wa Raluswielo. Zwino ho no pfi Ligegise o beba vhana, vhana vhawe ndi Ramaremisa, muṅwe ndi Denge na onoyu Mahwasane o no khou hana hoyunoni Maḓaḽiana a tshi dzhena vhukoma na Nyamande na Rashidanga, Raeḓani, Mikosi, Mabilu, Takalani e, sikhobijana, lavhengwa, sikhwivhilu, maṱhoho na sidze. Zwino ri tshi ya phanḓa kha itshi tshirendo tshine ra khou tshi vhala hafhanoni, hoyu mahwasane a tshi khou hana hoyunoni maḓaliana a tshi dzhena vhukoma ndi ngauri hoyu maḓaliana a si ṅwana wa ḽigegise hapfi koka koka hupfhi hetshi ndi tshigidi tsha thilivhali hoyu no pfhi thilivhali a thi ngo to kona u to wana zwa uri ndi ndi wa ngafhi hupfhi fhedzi o lidza o lidza tshigidi migodini ya gondeni vha ḓo zwi humbula zwa uri gondeni na haningei lwaname ndi ndi ndi ndi fhethu nthihi ndi fhethu hune ndi side nthihi nga iṅwe nḓila ndi fhethu hune hu tsini na tsini ni vha litshe vharonga vha ḓo fhela nga dzi nnḓa mishashani zwine zwa kho to amba uri vharonga na vhathu vhane vha vhori vha na vivho kha vhuhosi ha tshivhasa a zwi nga vha nakeli a vha nga ḓo ḽa lu ḓifhaho. A thi thu ḓivha uri aya maipfhi a kho ambiwa nga muṅwali kana a kho ambiwa hanefho vhuhosini ha Ramaremisa ngauri hetshi tshirendo vha to tshi sedza ndi tshirendo tshine tsho kuvhanganya na vhathu hafho fhethu hezwo zwithu zwi kho to itea nga tshenetsho tshifhinga ndi zwithu zwine zwa vha uri a zwi kho to anetshelwa ndi zwithu zwine zwi kho to itea lune hu na khonadzeo dza uri haya maipfhi avhe o ambiwa hanefho musi vhathu vho kuvhanganele honovhu vhuhosi. Ri tshi ya phanḓa hu pfhi u ya i pfha na muṱula gole i divhitha mukumbani khosini Ramaremisa zwine zwa khou tou sumbedza zwa uri heyi muṱula gole yo divhitha u vhange mukumbani lwa namelwa vhathu gone i khou tou khwaṱhisedza vhuhosi ha Ramaremisa vhuhosi ha uri hoyu Ramaremisa ndi ene muthu o tea u dzula tshiduloni so vha ḓo zwi humbula zwa uri sa vhavenḓa arali khamusi hu na munyanya kana hu na tshi tshi tshi tshi tshimima kana zwiṅwe zwithu zwine zwa kho itea mvula yana vha ḓo ḓi pfha khamusi arali hu lufuni mvula ya na u ḓo pfha ipfhi houḽa muthu o eḓela nga mulalo zwi amba zwori na hanefha mvula yona u ṱola goloi yo devhitha u to sumbedza uri hai wa. ndi ḽa malwadze ho takaliwa ngauri vhuhosi ho dzula muthu ane o tea u dzula. So ndi zwenezwo khamusi zwine ndo vha ndo vha farela zwone zwi tshi kwama hetshi tshirendo tsha Ramaremisa khamusi arali hu na zwiṅwe zwine vha ṱoḓa kana zwine vha pfha uri ndi ṱhalutshedzo dza khwiṋe kana zwine vha ḓivha zwi kwamaho hetshi tshirendo tsha Ramaremisa kho humbela uri vha comment kana vha nkwame. ri ri ri ri ri ṱumane kana ri kone u connecter uri vha kone khamusi u thusa vhaṅwe vhathu vhane khamusi vha ṱoḓa u tshi pfhesesa khwiṋe ndo livhuwa nga maanḓa ipfi langa ḽi vhe mushayi wo puta mavili ndi vhe mukundi sa ro tenda gavhi